Мөхтәрәм җәмәгать, әссәләмү галәйкүм! Без Татарстан ата-аналары дип исемләнгән инициатив төркем бүгенге көндә Татарстаныбызның мәгариф өлкәсендә күзәтелгән күренешләрдән зур ризасызлык белдерәбез. Бүген исә илебездә тынгысыз вакыйгалар чоры хөкем сөрә. Һәм э, шушы кысаларда э, күпме татар Рәсәй мәнфәгатьләрен яклап халәк булуга карамастан, мәгариф өлкәсендә э, милли сәясәт татар теленә һәм татар халкына карата оештырылган агрессив милли сәясәт дәвам итә һәм яңадан яңа көчләр алып дәвам итә. Без яңадан-яңа югалтулар кичерәбез. Иң зур югалтуларның берсе бу соңгы уку елында, 2022-23 уку елларында яңа ФГОС керттеләр. Яңа белем бирү дәүләт стандартлары һәм бу яңа ФГОСка китереп төзелгән яңа уку планнары билгеләнде. Һәм бу уку планнарының һәркайсында да татар теле, туган тел дәресләре юк иде. Ә булганнарында да татар теле дәресләренең сәгатьләре яңадан чикләнгән, киселгән, кыскартылган булды. Һәм шушының белән күпме Татарстан мәктәбе нең программасыннан туган тел дәресләре гомумән төшеп калды, күпме татар баласы гомумән туган телен өйрәнүдән мохтаҗ калды һәм күпчелек, күпчелек түгел, бүтән барлык калган мәктәпләре дә Ә, татар са- мәктәпләрендә дә татар теле сәгатьләре яңадан кыскартылып, киселеп, юк дәрәҗәсенә төшерелеп калынды. Әле болардан тыш, э, җәмәгать мәктәпләрдә һәм бакчаларда даими рәвештә балаларны тәрбияләү программасы бара. Күп кенә авыл мәктәпләрендә, күп кенә э, авыл бакчаларында, шәһәр бакчаларында, э, мәктәпләрдә һәм бакчаларда барган чаралар мәҗбүри рәвештә рус телендә дә үткәрелә башлады. Каршы килгән ата-анага һәрвакыт инде мәгариф белем бирү оешмасының җитәкчесе һәрвакыт тиешле җавабын таба. Әле бу гына түгел җәмәгать, мәгариф сәясәте моның белән генә чикләнмәде. Инде хәзер безнең татар балаларына күмәкләштереп, аларны җыеп, кулларын өскә күтәртеп, мин урыс дип кычкырып чараларда катнашырга мәҗбүр итәләр Безнең уйлавыбызча, интернациональ булган күп милләтле Рәсәйдә бу

Для агитации пропагандирующий исключительность превосходство диелгән. Җәмәгать бу турыдан туры безнең хокукларны бозу процессы бара дигәнне аңлата. Э, шулай ук кичә э, мәгълүмат чараларында э, менә шушы ризасызлыкка карата җаваплар яздылар. Ул җавапта язылган менә я русский дигән өлеше аның мин россиянин дигән подразумевается вот это там подразумевается диелгән инде имеется в виду вот это диелгән җәмәгать без җүләр түгел монда о чем говорится то и подразумевается я россиянин дип җырлаган булсалар бу бер хәл булыр иде әйдәгез хәзер татарстанның бәйрәме көнендә август ахырында без дә бөтен урыс балаларына я татарин дип җырлатабыз да я татарстанец дигәнне аңлата дип аңлатма бирәбез Кая карый прокуратура? Менә прокуратура бу очракта кая карый? Бу турыдан-туры безнең хокукларны бозучы вакыйга. Мәктәп ул белем бирү оешмасы. Без анда балаларыбызны дәүләткә ышанып, көне буена белем алырга дип биреп чыгарабыз. Ә аларга хәзер инде бер туктаусыз сәясәт турында тукыйлар, НАТО турында, Донбасс турында аларына инде сүз әйтмибез. Инде хәзер җитмәсә аларның милли үз билгеләнүләренә, аларның рухи үз кыйммәтләренә менә шушындый һөҗүм башланды. Поднимайте руки вверх. Я русский. Толчок должен быть в небо, в НАТО.
Әйдәбез хәзер э, математика, физика дәресләрендә балаларга ату дәресләре кертәбез дә, алардан 10 яшьлек, 13 яшьлек солдатлар ясыйбыз. Кабатлап әйтәбез, мәктәп ул белем алу урыны. һәм ул үзенең асылына туры килергә тиеш. Мәгариф өлкәсендә барган бу чаралар җәмәгать, ата-анага баласын мәктәптән алып, өйдә укыту форматына күчергә мәҗбүр итә. Ә без бит җәмәгать бу илнең, бу җирнең турыдан-туры хуҗалары, Рәсәйнең гражданнары, Рәсәйнең хуҗалары бу турыда Конституциябездә безнең ачыктан-ачык язылган. Без балаларыбызны Дәүләт бюджеты хакына үзебез теләгәнчә укытырга хокуклы. Һәм без бу ситуациядә җәмәгать тыныч кына кала алмадык. Э, Татарстаныбызның җитәкчесе булган Рөстәм Нургалиевич Минихановка һәм мәгариф э, министры Илсур Гәрәевич Хадиуллинга үзебезнең э, төркемебез исеменнән хатлар юлладык. Без бу ситуацияне аңлатып бирүне үтенәбез. Әлеге видеодагы укытучы ханым иң кимендә балалардан гафу үтенергә тиеш, безнеңчә һәм ата-аналарга моны ничектер аңлатып бирергә тиеш. Кичәге СМИда чыккан я русский, ул мин россиянин дигән сүз монда имеется в виду дигән вариант безне канәгатьләндерми. Булмаса, без ата-аналар төркеме исеменнән прокуратурага мөрәҗәгать итергә мәҗбүр булабыз һәм бу ханымны җаваплылыкка тартуны без хаклы дип саныйбыз. Һәм җәмәгать, сездән үтенеп сорыйбыз, әгәр дә сезнең мәктәпләрдә сезнең балалар белән шушыңа ошаган чаралар күзәтелә икән, зинһар Сүзсез генә калмагыз. Зинхар, тавышсыз калдырмагыз моны. Э, чөнки бүгенге көндә без сезнең белән әүлияләр булып утырабыз икән, иртәгә без өрәкләр булабыз, җәмәгать. Әгәр дә инде сез үзегез нәрсәдер таләп итеп, аларны үтәмиләр икән, шуңа карамастан да сезнең хокукларны бозу дәвам итә икән, җәмәгать, языгыз безгә, языгыз э, мәгълүмат чараларына. Моны яктыртырга кирәк. Әгәр дә без бүген үзебез көрәшмибез икән, безнең өчен беркем дә көрәшмәячәк. Бөек татар дигән сүзне кабатлап йөрү әле ул, ул исемгә лаек булырга тиешлегебезне дә аңлата, җәмәгать. Бөек булган татарлар үз мәнфәгатьләрен яклый белгәннәр.